Näme üçin meň ýan ýoldaşym hemme kişi üçin gyzyl ýaly adam, pulam berýä, kömegem edýä, maňa gezek galanda bolsa, kömegem edenok, pulam berenok, pul berse minnet edip berýä. Soňam her bir manadyň atçodyny soraýa. Şu günki temamyz şo hakynda. Hakykatdan hem durmuşda şeýle erkek adamlar bar, olar maşgalasyna ejesi üçin pylany jan, doganjyklary bilen pylany agam, Işde Plany Planyýewiç ýöne öýe gelende şo Plany Planyýewiç tam başga adam. Oň üýtgeşik keýpem ýok, kömegem edesi gelenok. Aýal bir zat sorasa jogap berenok, puly berenok, saňa näme gerek pul, işlejek diýse işlemek nämä gerek diýen ýaly soraglar ýüze çykýar. Indi sorag, Hakyky Plany Planyýewiç haýsysy? işde, işläp ýören, alkyş alyp, abraýyna abraý goşýan perişde ýaly, Plany Planyýewiçmi ýa öýdäki, öz aýalynyň, çagalarynyň gadyryny bilmeýän gara ýorekli adammy? Haýsysy? Eger mähriban gelinler siziň ýanýolaşyňyz şeýle bolsa, siz ilkinji nobatda düşünmeli oňa, duýgudaşlyk etmeli, empatiýa açmaly. Näme üçin meň ýanýollaşym illere berýä, maňa-da berenok? Asly-düýbi näme üçin? Işdenem gelesi gelenok. Men öýde beýle näme etýäkäm, bärik gelesi gelenok. Şony düşünjek bolmaly. Sebäpler kän. Men şu wideoda birjigini agzajak. Sebäpleň biri. Belki bil siziň ýoldaşyňyz kiçiklikden diňe alkyş almakdan lezzet alýan biri. Mekdepde-de, işde-de, öýde-de, Waý, pylanyjan, berekella, alyp çykdyň, sen tüweleme Hydyr ata ýaly hemme zada ýetişýäň, oguljygym saňa döneýin, tüweleme diýip byňyny diňe işledi. Öwýäler, öwýäler, bylaň, bylaň öwgüsi esasynda iýmitlenip ýaşap başly. Hä, meni öwseler, men gowy adamdyryn. Öz-özüm, öz durmuşymy gowulandyrmak gerek gel, iň esasy ýüzüm gowja, hemekşa gowy görünýän, şo maňa ýetik diýýär. Şoň üçin Öýlenenden soň gelniňem gadryny bilenok, çagajyklarynyň gadrynam bilenok. Onsoň aýal adam gohlap, Sen ejeň daga-da üç jaý salyp berdiň. Doganyňam öýerdiň, jigiňem öýerdiň, okutdyň, biz bolsa intägem şu köne jaýymyzda ýaşaýas diýip goh edeniňiz oň gulagyna eşidilenok. Bular ýaly gelinler, size gowy täzeligim bar, siziň ýanýoldaşyňyz bölüşip bilýär. Düşünýäňiz? Bölüşmek. Esasynda siziň ýekeje öwrenmeli zadyňyz bar. Iller nädip alýar, menem şeýdip alaýyn. Ýok, ýalbaryň diýemok, kiçeliň diýemok. Ýöne siz gelni bolup şony maňa ber, şo meň hakym diýseňiz, erkek adam üçin siziň diliňiziň eşdilişi hytaý dilinde bolýar. Siz gürläp dursuňyz türkmençe, ýöne siz eliňizi biliň üstünde goýup, sen şony edersiň diýip gürläp başlasaňyz, hytaýça bolup başlaýar. Ol ondan lezzet alanok. Ol türkmençä düşünýär. Iller türkmençe diýýär. Yzyndanam jan goşýar. Düşünýäňiz? Size kömek etmekden şol lezzet alanok, gepiň tümmek ýeri. Şony nädip öwrenmeli? Nädip başlamaly? Nädip owadanap aýtmaly? Şony biz treninglerimizde öwretýäs. Düşüniňiz? Iň esasy hemme zat aňsat, öwrenip bolýar. Ýöne siziň ýalňyşýan ýeriňiz, joraňyzyň ýanyna barýaňyz, tanşlaryňyzyň ýanyna barýaňyz, olam öz billiginden öwretýär. Şonuň üçin professional, bilýän adamyň ýanyna barsaňyz, edil mekdepde attestat alşyňyz ýaly dogry netije berer. Wideony soňuna çenli diňläniň üçin köp sag boluň!